Helo eto. Yym, dwi'n mwynhau ar hyn o bryd darllen cyfeithiad William Morgan o Beibl. Pam? Wel, dwi'n dod ar draws geiriau sydd yn anghyfarwydd i mi sy'n gwneud mi stopio a meddwl ac ystyried, a dwi'n meddwl bod hynny'n beth da. Ac diwrnod o blaen mi ddwysi ar draws y gair esgid, nid esgid fatha siw, ond esgid efo u bedl. A ddim yn cofio dod ar draws y gair erioed o'r blaen. Dyma fel mae'n mynd. O achos hyn fy mrodyr anwyl, bydded pob dyn esgid i wrando, diog i lefaru, diog i ddigofaint. Darlun o esgid ar glust i rywun? Na. Rhyfedd ddigon, cyferbynnu mae o â'r adnod ddois ar draws y diwrnod o blaen, ein bod ni yn hwyr drwm ein clustiau. Dyma fel mae yn y Bibl Cymraeg Newydd. Ystyriwch fy nghyfeillion annwyl, rhaid i bob un fod yn gyflym i wrando, ond yn araf i lefaru, ac yn araf i ddigio, oherwydd nid yw dicter dynol yn hyrwyddo cyfiawnder Duw, Ymaith gan hynny a phob aflendid ac ymaith â'r drygioni sydd ar gynnydd, a derbyniwch yn nwylaidd y gair hwnnw a blannwyd ynoch, ac sy'n abl i achub eich enidie. Felly mae'n gyferbyniad hollol â'r neges oedd gennau i dro blaen, ein bod ni'n hwyr drwm ein clustiau. Annoges sydd yma i ni fod yn barod i wrando, yn esgid i wrando, parodrwydd yn chwim, fatha bod gyda ni trainers ynde, sgidiau rhedeg ar ein clustiau. Diog i lefaru, diog i ddigofent yn araf ynde, bod ni ddim yn ymateb, bod ni ddim yn ddiog. Ond mae hynny'n dydy wrth gwrs yn, yn rhyw gyngor cyffredinol doeth i ni ar adeg fel hyn. Yn enwedig pan fod yna rhyw sôn am droi yn y a newid yn y rheolau a'r cyfyngiadau sydd arnon ni. Mae'n briodol hefyd yn dydy bod ni yn, yn gweld yma be mae'r mae Iago sydd yma yn y benod gyntaf, nod 19 ymlaen sydd yma. Nid yw dicter dynol yn hyrwyddo cyfiawnder Dyw. Hwna'n beth da i'n atgoffa'n hynny ohono, dydy. Tydy'n dicter ni neu'n hymateb ni o, o gyfiawnder ddynol ddim yr un peth â chyfiawnder Dyw. ymaith gan hynny, eto priodol ynde, a phob aflendid, ac ymaith ar drygioni sydd ar gynnydd, a dybryniwch yn wylaidd y gair hwnnw a blannwyd ynoch, ac sy'n achub, ablu achub eich eneidiau. Mae'n atgoffa ni dydy ar ryw lefel, a wel, dearol dynol, ein bod ni i wrando ar y cyngor ydy ni wedi cael. Ynde, a mae'r neges, negesig yn y Llywodraeth wedi bod yn glir yn dydy. Aros adre, Amddiffyn gig yr NHS arbed bwyta. Mae'r neges yma wedi cael ei hailadrodd, ei hailadrodd, a da ni wedi gwneud yn gorau gan fwyaf ohono ni dydan i aros adre, a thrwy hynny amddiffyn uh, y gig i amddiffyn yr NHS, ac wedi arbed bywydau. Ond beth ni'n weld yn y cyfnod yma o ryw sôn am newid a gobeithio bod yna cyfyngiadau'n cael eu codi. Wel, Tybed, os ydy'r aflwydd yma ar gynnydd unwaith eto, fe all o fynd yn sydyn iawn. A mae gwrando rŵan ar y cyngor rydyn ni'n ei gael yn hynod o ofalus, a bod ni ddim yn, wel, yn gweithredu dicter dynol, ynde, ac yn mynnu ar ein hawliau a'n rhyddid ein hunain. A ma' 'na sôn falla heno fydd 'na newid ar y negesu i ni cadw'n wyliadwrus yn alert a ma' 'na ffraeo gwleidyddol ynglŷn â wel dyn ni byth doeth neud yn rhy amwys sut ma' bod yn wyliadwrus yn erbyn bygythiad anwelhadwy? Mae'r negesu yn sicr angen bod yn glir, neu fel arall, sut allwn ni fod yn barod, yn esgid i wrando? Ond sylwch ar ddiwedd y darlleniad bach yma. A derbyniwch yn wylaidd y gair hwnnw a blanwyd ynoch, ac sy'n abl i achub eich eneidiau. nid swn i'n nid ni gyda ni yma mewn bywydau daearol ynde yr am yr ennyd yna ydan ni yn bodoli ar y ddaear yma ond ein heneidau tragwyddol ni ydan ni wedi gwrando ar y gair ydan ni wedi clywed am farw aberthol Iesu drosto ni yn cymryd ein haint ni ein pechod ni ar y groes er mwyn i ni cael bod yn lân yn cymryd, ynde, y brynt 'ny yna. Yr oes ei ddwylo pur ar led fe wisgodd goron ddraen er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain maen. Dyna'r efengyl. A da ni di chlywed ti. Da ni'n hwyr drwm ein clustie. Tyda ni'n esgyd i wrando. Ydy'r gair yma wedi blannu yno ni yn dechrau gwreiddio yn tyfu, yn egino, yn barod i ddwyn ffrwyth. Wel, gyfeillion, gwrandewch yn wir ar cyngor ac arweiniad y Llywodraeth. Peidiwch â'i ddehonglio eich ffordd eich hun, eich siwtio'ch ffordd eich hun ynde, ond byddwch yn esgyd i rando ar hyn am adrodd. Ond gwrandwch yn fwy ar y gair a blanwyd ynoch ac sy'n abl i achub eich eneidiau. Mae'r Iesu'n wir ydi'r unig gwaredwr i ni, mae'n hyd yn oed adeg fel hyn. Ddewch i ni weddio. Arglwydd, agor ein clustiau i glywed y gair sydd yno ti, y gair bywiol sydd yn tyfu yn wir yn, yn ffrydio fel dyfroedd bywiol yno ni hyd at fywyd tragwyddol. A gwna ni'n barod i wrando ar dy eiriau di. Wrth i ni ddiolch am y rhai sydd yn ein gwasanaethu ac yn ein diogelu ar adeg fel hyn, dyn ni'n diolch hefyd am y rhai sydd wedi ein trwytho ni yn dy air ac wedi plannu'r gair hwnnw yno ni. Tyf dy sbryd glân, dyfrha y gair, gwna ni'n esgyd i wrando. Amen.